Mae'n pwysig i fi oherwydd dwi ddim yn credu mewn Duw. Ar ôl mynd i um, ysgol Sul yn y Cymoedd, pan o'n i'n tuag at 8, rhwng 8 a 10 oed, rhywbeth fel yna, ac yn, ac yn gwrando ar storiau yno, am dechrau byd, Duw wedi creu y byd ac ati, a baban Iesu yn cael ei geni, ac wedyn yr ôl marw, ail fyw a mynd lan i'r awyr rhywle. Oedd e'n amlwg i fi pan o'n i yn deuddeg oed, neu jyst ar ôl hynny bod e ddim yn wir. So, os ti ddim yn credu mewn Duw, beth arall sydd da ni? A mae'n pwysig, dwi'n meddwl, cael a rheolau i fyw. Os ti yn meddwl, wel, dwi'n gallu byw heb Duw, ydy hynny yn golygu bod ti'n gallu gwneud unrhyw beth ti'n moyn? Wel na, wrth gwrs, dwi e ddim. Mae rhaid, mae rhaid bod yn, um, yn aelod o'r Cymuned ac aelod da. A blynyddoedd wedyn nes i ffeindio a, a Cymdeithas uh, Dyneiddiaeth uh, Prydain, o'n i yn Llundain ar y pryd, a, ac uh, just ffeindio fi hun yn tu allan uh, swyfa nhw. Es i mewn a siarad ac uh, dyna, dyna sut ffeindies i am uh, dyneiddiaeth. A beth ych chi'n disgwyl i gael um, Cymdeithas Dyneiddiaeth yng Nghymru? Beth ych chi'n disgwyl gael ohono fe? Wel, fi, fi moyn codi y profile, achos fi yn gwybod yn iawn bod yn y cymwys nawr, er enghraifft yn y Rondda, yn Cwm Rondda, mae rhywbeth y 200 o bobl yn mynd i'r capeli, sy'n isel iawn. Os chi'n cysidro uh, 50 mlynedd yn ôl neu 70 mlynedd yn ôl oedd cannoedd o capeli ym mhob cwm a nawr maen nhw'n diflannu. Fel wedodd rhywun wrtho fi, a ffrind o Loegr yn dod ac yn edrych arnyn nhw i gyd, mae the Welsh over-invested in chapels, didn't they? Wel, do, na, na siŵr. Um, fi'n cwrdd â llawer o bobl yn gollewen Cymru, lle fi'n byw nawr yng Ngheredigion, sy'n mynd i'r capeli, a maen nhw'n weud wrtho fi, o, dwi ddim yn credu. Wi'n jyst mynd achos mae fy rhieni ato nhw a fi wedi bod yn aelod o'r capeli a o'r capel ers plentyndod a mae rhywbeth, mae'n rhywbeth mor pwysig yn y cymuned a mae yn bwysig, na siŵr. A, a beth dwi'n gobeithio ydy wneud y pwynt wrthyn nhw, dych chi'n gallu bod yn person dda ac yn aelod o'r cymuned heb credu mewn uh, ysbrydion a bob math o diw yn y, yn y byd ysbrydion i fod i. O'n i'n e, edrych ar y teledu wythnos diwetha am addysg yn, yn De Korea, yn Seoul, a, a gwlad Buddhist yw e. A mae'r canoedd a canoedd o mamau yn mynd bob nos i'r deml a cynu canhwyllau ac yn gweddïo i'r Duw o arholiadau. So mae plant yn mynd i pasio arholiadau. A mae cannoedd yn mynd bob nos am oriau. Ac yn Japan, mae Duw ar gyfer driving tests. Mae'n ma, ma yn Japan, mae Duw am popeth. Wel, wrth gwrs, dych chi'n gallu gweddio yn y wlad yma, neu unrhyw le yn y byd, am unrhyw beth sy'n moyn. Ond y dyneiswyr yn credu bod rhaid i chi fel pobl yn gweithio pethau mas yn meddwl dy hunan, ar, a, a ar sail beth dych chi'n gwybod sy'n iawn a sy'n reit.